vanofamba nazvo kusvikira kune mukomana wekupedzisira vanoshuvira kuti basa irori ravakatanga baba rienderere kumberi ndoteerazve kuremekedza nekutenda basa rakabatwa namai vakabata basa guru imi hamungambozivisana baba asi isusu ana mai taipopota tichifamba nawo tinoziva kuti vakabata basa guru chaizvo saka tinoda kuritenda basa iroro totenda futi ana mai vari kukurudzira basa iroro kusvikira zve kune musikana wekupedzisira eh, ari kuita kuti basa rakatangwa rirambe richienderera mberi aleluya aleluya aleluya eh, ndauya takamirira kueducation asi ndaona kuti chirongwa chiri pano chakanangana neagriculture ndine zvangu zvandanga ndazonyora ndichizoti a ah, ndiri wekueducation asi handisi kuda kuzvitaura pari zvino ndoda kungotaura zvakanangana neagriculture ne kuti kueducation nesusuwo tinosapota zvekuagriculture ndinofunga takambochema chema kuti dai taona ticha weagriculture kuti pachikoro pedu pagone kuenderera mberi nezveagriculture asi hazvisati zvakwanisika nekuti pachino twakawanda tinenge tochimera mera tinenge tochibaya baya tinotadzisa kuti basa irori ramuri kutsigira nokuti ndimi muri kuritsigira kuti kuve nechikoro chinonzi japajapa kuve nechikoro chinonzi norton kana chikoro chinonzi vhungo chikoro chinonzi nharira pamusana pekuti imimi muripo saka ndoda kutotanga kukutendai zvakanyanya nekuti dai manga musingatsigiri pfungwa idzodzo kuti paite zvikoro dai pasina chiripo hakuna munhu wani akamboita kuti chikoro chifambe asi kuti maitsigira vechidiki vanozi aha vaitsigira vari kumabhekani hmm. saka makatsigira muri kumabhekani aleluya aleluya aleluya techida kutsigira chikoro isusu eh, agriculture Gore rakapera takaita dambudziko rekuti chikoro chedu chakati kurei asi yadhi haisati yagona kushandiswa zvakanyanya. Tine padiki diki patakaisa mastructure aya mabuilding aya zvese kumwe kwese uko kwakasara kwakadaro. Ndokubva kwaita kuti vanhu vekumaraini vauya wabata pake mongoziya ndo zvatakajaira mm. wabata pake apa ndo pangu mugano uya wanga uchataurwa uyu uri kugumana papa uri kugumana papa hepano pakukohwa wazotsika mangu eh, mbudzi yako yadarika nepangu zvazvibhakera hazvina murume hazvina mukadzi ifaiti chete saka isusu takati gore rino hatisi kuda zvakadaro tiri kukumbira veagriculture kuti vauye varime vari ivo nzvimbo yedu yese iri kunzwirwa nevanhu kana yarimwa neveagriculture tinoona kuti chikoro tinobhenefita nemhaka yekuti muya munofambwa fambwa nevanhu munogona kusafambwa Muya mekuti vanhu vainga vachirwirana hapasisina chekurwira nekuti varidzi vatora zvinhu zvavo. Ivo seagriculture vanobenefita, sechikoro chinobenefita. Saka kufambidzana pamwe chete kuti ndima yacho igone kuenderera mberi. Tiri kuziva kuti tichine zvakawanda zvatinoda kuita sechikoro. Tine zvakawanda zvatinoda kuita seagriculture. asi tikafambisana techiita tsike nditsikewo ndinoona techikunda ndinoona techibudirira ndinoona zvechifamba zvakanaka nekuti iko zvinozvi eh, takatoenda last week netimu yekuagriculture coordinator anga aripo treasurer anga aripo kuti apote echizoona kuti pangada mari yakaita seapo tikaona kuti pane two hectares dzinogona kunyatsokurimwa neveagriculture vakati ivo ah, tiri kuda kumbonoisa musoro pamwe chete kuti toita horticulture here kana kuti toita eh, zvekuzesa chibage kana kuti toita zvipi takatoonesana twakawanda netumwe twataiziva kuti a ah, izvi zvine nyaya izvi asi taakutoona fanika kuti inyore nyore zimbabwe furniture aleluya aleluya aleluya vamwe havazvizivisi takakura tichiziva kuti nyore nyore izimbabwe furniture saka ndo yatinoramba tichitaura kuti nyore nyore zimbabwe furniture yaakutoitika kumutumwa sendi john ichaitika kujapa japa ichaitika izvozvizvi ndina pl akamirira vatiri kutoronga kuti kwane vana varipo saka tinokotenda kuti ino zvese izvozvo zvichabudirira kana tabatana pamwe chete nokuti chara chimwe hachitswanyi inda handizivi kuti ndopinda here mangu mudepartment kana kuti ndongogumira hangu ipapo aleluya aleluya aleluya ndiri kubvunza kuna coordinator mambo taura nguva yenguva toti here topinda tinotenda aleluya aleluya aleluya eh, kundima yedu kueducation eh, ndofunga teaching and learning iri kuenderera mberi kunyange hedu tichine makomo nemakomo ezvinhu zvinofanira kuti zviitwe asi ndinoda kufara kuti takatanga chikoro chedu three years ago izvozvi igore rechitatu pagore rechitatu taane mafom four mafom four takanokumbira kuna neighbor chibwenzi vimbai high school ndokwatakanorejesta vana vedu zvakanzi kuita ushamwari nevamwe kwakanaka kudyidzana nevagarisani kwakanaka takabatsirwa patanga tichaomeserwa kuti a ah, honai st john kachechi kemapostori kaida kuita zvechikoro vana vatadza kunyora asi nekuti takagara zvakanaka nevamwe takataurirana tikachajana mari vana vedu vari kuzonyorera ukoko aleluya kunze kwaizvozvo tichine zvimatambudziko zvakati wande wandei zvekuti mbavha dziri kufarira kuuya kutamba krismasi muna january tiri pamunda pedu inyaya yatinoda kuti tizogadzirisa iyoyo kuti shuwa fenzi taisa mapols aripo madroppers aripo maakuuya kubirwa madroppers voenda vonoita zvavanoda iko zvino tiri kutoti dai mwari waipindira taigona kuisa wall i know kuti zvinokwanisika chete wall yekudzivirira kuti hakuna anodongorera muzviri kuitika mwamutumwa st john hakuna anenge aichiona zvingava zvinoita fanika zvakarema asi kana taisa musoro pamwe chete ndiri kuona mapl akawanda pano zvokuti kana akanotaura nevekwavo uko munozonzwa kunzi haisusu tichaforoma zvidhina haisusu tichaisa eh, simendi isu tichaita zvakati zvakati ndima yobva yofamba e, tiri kutarisira zvakare kuti nembavha idzodzo takabva kubirwa pambu yeboho takanga tanyatso kuisa waya simbi asi tiri kudhira nemunhu ane pfungwa dzakangodai nedzedu mm. kana kutoti pfuura mbavha dzinofunga kupfuure munhu mupenyu mm. saka vakaronga vakauya vakaba pambu asi takati haiwa isusu hatipererwi vanoita zvemapambu akabva anotitorera akanokwereta kumhondoro iri kungoshanda bhijana tinoziva kuti with time magesi achaiswa taana magadhi anochengeta ano, ano every day zvese zvinobva zvaita ushoni tiri kutarisira zvakare kuti kunyange zvinhu zvechinetsa munhu hauiti kuti handichaendereri mberi nokuti ndaita dambudziko kwakati takanyoresa mati nemazita hobho nehafu akanyorwa kujapajapa evanhu vari kuda kuti ti chikoro chivhurwe nekuti mabuilding apo kune vana vekucrash kune vana vari kuita grade one grade two grade three saka tiri kuti izvozvo zvichatanga totaurirana tichada kuenda kokucouncil tonoonana nemacouncelors acho toenda tonoonana neministry yeeducation tinoonana necommunity toumba chinhu chimwe chete kuti zvinhu zvedu zvifambe ndinotarisira kuti zvakawanda zvatinoda kuita hatingazvipedzi nhasi asi tichazotodawo imwe meeting yakangomirira education chete kuti tione kuti no todini kusungaidza imba iyoyi aleluya aleluya aleluya ndofunga nezvishoma izvozvi five minutes dzakwana Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes. Tanga ndoda kuisa baba vedu Dr. Bishop Mausiza tirande zvigaro zvavo kusvika pamukomana mudiki achibata mbuya paasembi. Chechipiri ndoda kurangarira mai vedu nebasa ravakabata nguva yatakararama munamo. Vana mai vese vetsitsi kusvika pana Dhokari mudumbu. kuzvizivisa nekwa dr zvishomabhisi zvinoita muzvare murema muchandiregerera apa ndaane nzara ndati vanhu vange ndatonwa mapiritsi asi andimwa mapiritsi um, all right, Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yes. Eh, ndoda kutora mukana uno kutenda jehovha mwari vaita kuti tisvike pano um, katinozoa nhasi ndozoda zvekukwazisa baba vakatanga nenosangano dr bishop mabhiza ah, maprovincial leaders ndokukwazisai muripo pano mese maresident pastors ndokukwazisai vese kusvika mwana mudiki uchazovawo resident pastor eh, mumba st john ndozoda zvekurangarira basa rakabatwa namai ah, mai mabhiza eh, tinorangarira basa rakanaka chaizvo rakabata eh, ndozokwazisawo vana mai ah, varipo pano mai national mai national secretary um, eh, nana mai vose varipo pano uh, madam rayo of education eh, madam murerwa muzvari murerwa ndokukwazisai mose eh, vana mai vose tovakwazisa vauya mukati ah, meino nzvimbo pameeting ino yaagrical chinjiti aleluya aleluya aleluya so ini ndinonzwa kufara eh, patakakokwa kumusangano uno musangano weagriculture eh, because agriculture is very important muupenyu hwedu uh, worldwide because eh, sevanhu hatisi mhuka dzinorarama nechikafu chemusango tinofanirwa kuti tirime so kuchekutanga ndechekuti izvoni agriculture yakakosha pakuti izvoni ndokwatinowana chikafu chedu chekudya ikoko inogona kunge iri agriculture yekurima chibage kana kuti chekuchengeta mhuka eh, dzakaita semombe nehuku eh, ndiko kwatinowana chikafu ichocho then tozouya zvekare mukarangarira e, economy yedu yemuno muzimbabwe munomu it is based on agriculture and mining but agriculture is the easiest one of all ndezviya zvekuti izvoni kana zvakanzi munhu washaya kana zvekuita chaizvo chaizvo unogona kungorima chibage kana chikudyara chemudura chiya chiya unotokohwa hausi munhu unozonzi unoita chi unoita nzara so tikuti izvoni economy yedu iri based on agriculture then mukazotarisa zvakare research yakaitwa eh, i think it should be world bank here kana kuti united nations vakataura vakati izvoni uh, the young billionaires dzemuafrica are going to come from agriculture mabillionaires kwete edu emuzimbabwe kungwavha ngwavha aya totora mabillionaires chaivo chaivo vachazoita dzavo mari kwanzi they are going to come from agriculture so kana wanga uri munhu eh, on an individual basis anga achinetseka kuti okay zvinhu zvangu hazvinyatsofamba zvakananaka chimbotishaya agriculture because like right now muno muzimbabwe there is plant land unogona kunge usina land nematitle deed ine zita rako handizvo here but land yekuti urime nhasi utange kurima mangwana chaiyo unoiwana imbotiraya kumborima zvechi zveagriculture i know mafarmers pane vamwe vandotoziva vaishanda muno muharare mabasa epamusoro sterek some of them they actually the top farmers here in zimbabwe vatorima chibage chakawanda seri chekuti munhu anorima ma 1000 hectares ma ari echibage vachiita se vachiita zvekurima so there is nothing wrong yekuti tirime so musangano unoyu pawakashedzwa ndatongoona this is an opportunity of encouraging us mumwe nemumwe wedu panapa kuti kurima kwakangoita se kwakangonaka uh, i can give you a testimony yepandakamborima eh, ndakatenga two mapockets embeu emapotatoes last year kumasasau ndakanorima kuseri kwemba kaarea kakangoita sepapakagara vana maprovincial leaders pane this pane tend eno iyi so those two mapockets were akati costera about 34 dollars us e, patakamakohwa e, 3 4 weeks ago takawana mapockets anosvika kuma 40 about 40 pockets ndoatakawana ipapo so kurunzi kumatengesa 40 mapockets iwayo at an average price ye10 dollars anga ichiwanisa 400 dollars sa mukaita mats dzacho unoona kuti okay out of 34 dollars sakwanisa kuwana chii kuwana 400 um, dollars

ende kurima kwakatonaka its also exciting ende kurima chibage ndochinhu chakapusa manje pano pasi zvimwe zvese zvokunange zviri complicated kurima um, vana kotoni kuzoita chichichi but chibage ndochinhu chakapusa chinongotora mbeu chero zvakanzi uri tsimbe iyaya inonotambira pamuganhu wemunda unogona kutongodyara mbeu yavo urega ngokusakura handi zviri ukaitawo laki mvura yakangonaya handizvo here unotokuhwa mabhagidhi ako echibaga anotoita sei anotobuda ipapo chiti aleluya aleluya aleluya so pamaita presentation yenyu um, madam finance ve okay veagriculture the only concern yandanga chingori nayo chete ndeyekuti izvoni hamuna kutitaurira kuti izvoni what is it that youare budgeting kuti bhajeti renyu chii chamunoda kuti mumboita so that tiwane support from the provincial leaders tiwane support from the church and from everyone else kuti okay what is your budget chii chamanga muchida kuti muda kuti mahectars mangani muda is it 2000 hectars is it 5 hectars dzamuda kudzokora kurima here i think mukangotipawo information iyoyo vis a vis nemainputs amakatenga kudhara then toziva kuti okay target yedu yerubatsiro rwamuri kuda iri kusvika iri kusvika panapa then tochiwana pokuita sei tochiwana pekutangira zvakare then my other concern ndanga ndichikori nayo e, kuagriculture ndeyekuti e, mune 114000 dollars yamiinayo e, muaccount so e, nemakwirira kuita maprice ezvino i think the last time price yamakatenga nayo mbeu uh, sorry mafertilizer three weeks ago neprice iri ko mangwana ah, musi wemanje tinogona kuti zvakati siyanei apo makachengeta chii mari iyoyo saka anonzwisa kuti pane zvamuri kuita here so that you preserve the value of that money isingazonyanyoluza value sere tichizoomesera church tichizoomesera provincial leaders kuti tibatsirewo nechi tibatsirewo nemari sa mukangoti mukangogadzirisa ipapo so that hatinyanyochengeti mari yakawanda sere yemartjs in our bank account kana ichikwanisa kutenga mainputs kana ichikwanisa kutenga top dressing fertilizer andi zviri ngaibva yaitongotengwa yaitochengetwa rather than kuti chii tomirira kuti mari iyoyo yozoshanda muna muna january kana chibage chati chati chati kurei then back to our office yefdp um, fdp as you know it is a new office yakatanga ku takatanga kushanda this year so we've done a few things eh, takakwanisa kuwana office yedu panumber 23 stelu avenue and that office haisi office yedu isusu kana yemafgp members ioffice yenyu and we always expect and tinonzwa kufara chaizvo takanzwa kuti power yaprovisional leader kubva kumasvingo vatishanyira kuoffice kwedu tinongonzwa kungofara so but you find kuti rimwe zuva obvious havazongouya vasina chavakabata handizvo here eh, vanotouya vaine chii vaine something wekuti votambouya ne10 dollars kana ne20 dollars saka you find rimwe zuva tinotoswera mona tichitoshaya kuti okay iyo yatoti office yedu fdp komapastors havasi kutombouya treasure havasi kutombouya tombotarisa kubhengi toti zvoni zvimwe vanzwa usimbi hwekuya paofisi vaenda kubhengi kubhengi kwacho havana kuuya nhau yanditotaura ndeyekuti mari ishoma yatiri kutumirwa chita aleluya aleluya ishoma mari saka e, chero muri e, kwamunorarama muri handizviri mukanzwa makufonerwa nanatezvara vakuti izvoni ah mukwasha mazuva ano maita sei marova hamusi kutumira mari handizviri mm. but mukatumira mari muzati aiwa mukwasha wangu ndogara ndakaita sei ndakaonana naye saka kuuya kwenyu kuri kuita chii kuri kuita kushoma mari yamuri kutumira ishoma we have got the office iripo the structure is there We've got our computer, we've got a printer, we've got a system. Sister Tari is always there from 8 up to 5 o'clock, Monday to Friday. Asi nhawu yemari inenge iri shoma. Even takati endisai munodeposita kubank andi zviri ishoma. So you find kuti an assembly and an assembly kana kuti even province inobhadhara kakuti 63 dollars mwedzi wese. Saka tingazvibvunze kuti patiri panapa hapa andi zviri. pane munhu akararama ne63 dollars here on an individual basis as the provincial leader kana resident pastor ne63 dollars but ona province yese so handizvo here the whole month mari inenge yabhadharo i63 dollars province yemasembly anosvika kana 30 kana 40 assembly inotumira kana kuti 2000 rtgs paiko keshi handizve satuti izvoni shuwa shuwa here ndiyo mari yatakawana so as fdp tinongokurudzirai kuti izvoni chi mubhadhare mari dzenyu mari yamunobhadhara yenyu 10 percent imari yetithe and munofanira kuti mukurudzire machurch members enyu kuti pa10 percent of their income pasalary yake munhu ukaora 1000 dollars unofanira kuziva kuti 10 percent which is 100 dollars inofanira kuenda uchi kuchurch inouya kufdp haisi mari yokuti izvoni inoshandiswa kufdp kwedu isusu imari yatinounganidza then toiendesa kwababa ndokwainofanira kuti iende ndokwainonoshanda ikoko isu hatinomboishandisa kana cent kana even cent paten percent tithe imari yekuti zvonofanira kuti muencourage maredzen pastors muencourage vana vechurch kuti vabhadhare matithe avo mari yechegumi as you can see eh, pano patanguya muri kungoona zvinhu zvaye zvakangorongeka andizvo here zvakangorongeka but iwe ingozvibvunza kuti okay ndine contribution yangu yandiri kuita wo here ipapo but kana uchizvoni ukahora 35000 bond then wotumira kana kuti 500 bond kana utumira mamwe madhora pane mamwe madhora mamwe atoona anouya uko dhora rakabvaruka riya rindonge rakarwa hondo iwayo haashandi madhora iwayo yekuti iwo dhora rarambo kwatiye mdhora kuti zvonda unobhadhara kuofisi kwani kwasister tari iri momba mari yashandi zviri but haiita se haishande munouya nemari yakaita se inenge yakana kwete kuti yamarambiro nhaidhimatsa kuchikora ndizvo ndiyamaya kuti zvonii handi ndinobhadhara kuchechi what is that so tanga tingokumbira kuti mongoita se mongovaencourage handi zviri kuti vouya nemari yavo ye10 percent yetype iwewe mari yako yaunowana ndiwe unozviziva because isu takaita calculation udaitso kuti the whole province andizviri yabhadhara 63 dollars then odivided nemaassembly acho saka unozonyatsoona kuti nenhamba yevanhu vari paassembly kana vari muprovince iyoyo it means every one of you in that assembly mari yaari kuwana nditaura yematithe andizviri it means mari yaari kuwana is less than 10 dollars but ndiani arurama ne 10 dollars ari kuti izvo nashwa inini chi ndikururama ne 10 dollars hapana handizviri saka ngatirege kuti tidye mari isiri yedu then over and above that tinenge tichikumbirawo kuti izvoni mubhadhari mari yenyu yedevelopment which is mukacollecta mari yedevelopment mukacollecta 100 dollars 30 percent of 100 dollars inofanira kuuya kuofisi kwedu provided that imimi imwe 70 percent yacho imwe 70 dollars munosara nayo provided that mune pekuichengetera number one ende muri kuda kuishandisa mari yacho haisi mari yekuti izvoni because fdp yakati izvoni 70 percent ngaisare kuno kwandizvere then mofamba nayo kwese kwamuri kuenda kuti aiwa ndine mari yechechi hamuna bank account yochengetera mari iyo haichengeterwe mumbaka handizveri munofanira muine bank account plus munofanira muine project yamuri kuita yekuti zvinhu okay muri da kubhadhara mari kucancel muri da kudii but kana musina zvamuri kuita mari yacho ngaiuye zvayo yese kunoku then mozotangira nyi kuchengeta kana maita sei maane pekuchengetera mari maane zvokuita sei zvokuishandisa chiti aleluya aleluya aleluya so the structure yefdp yakamira yakadai sunu fdp inotangira kuassembly haitangire kuofisi so at assembly level mwana wechurch wese is a member of fdp then tozouya paassembly we are represented naresident pastor ndiyanotirepresenta ipapo but my concern now or the challenge yatinayo ipapo ndeyekuti izvoni eh, vatungamiri vamwe vatina vanovaresident pastors hanti mareports maprogress reports atitotumira every friday i think pane vari pagroup refdp re and pastors uh, you can see kuti every friday takaita make it a policy yekuti izvoni sister tari will post maprogress reports emari yese yatinoita collector during that particular week handizviri the reason why tichikupai tiri kuti izvoni ipai vana vechechi vazive kuti assembly yenyu haina kubhadhara mari but kana yakabhadhara mari there is nothing wrong zita renyu rinenge riripo and it is for audit purposes again kuti kana imi muchizvino makabhadhara 200 dollars yenyu handizvo here kana musiri kuiona paprogress pa, pa report ingonyorai pagurupu vaya pekuti baba chiwara handi iam missing 200 dollars yandakabhadhara cash kuoffice kwenyu handizvo here hatidi kuita zviya zvekuti munoti zvoni huya kuinbox andi zviri ngatingodiscusei pagroup kuti tine mari yedu iri chii iri missing haleluya haleluya haleluya mukapa sister tari 100 dollars andi zviri vakasakupai risiti nyorai pagroup ivawo ndaendisa 100 dollars anapiwa risiti kwete kuti tiite zvekuinboxa izvo kuti toita kuve tiri kunegochirande zviri because tiri kuitira for issue yechi yetransparent that is the reason why we also send those reports kuti izvoni chii mungoona kuti mari dzenyu dzamakabhadhara last week mari yenyu yese yamakabhadhara iri kuuya so that every month every week mareports edu anenge achiita se anenge achingouya kwauri and then we also expect kuti as resident pastor or treasury kana muchinge mawana mareports aya tinokutumirai nje tumirai vana vechechi musamachengeti but ihave seen now maassemblies okuti izvoni chii havana sendi rakatumira kufdp vanofila kuti izvoni panapa takunyadziswa handizviri takatomuudza nguva ichotaura hanzi haa manje apa zvinenge zvava zvekusaizana izvi handizviri hapana saizi dzatiri kupanana ndizviri tiri kuti izvoni kana musina kubhadhara munoita sei hamuna kubhadhara taurirai vana vechechi because dzimweni dzenguva ndedzokuti izvoni chii munogona kunge assembly isina mari but paine umwe mwana wechechi anenge aine mari yekuti izvoni auye kuzobhadhira mari yake yematithe handizvo here but hamutaure information iyoyo eh, kuti izvoni iende kuassembly kuti munotaura kuti izvoni chii isusu as assembly yakati yakati yakati yati hatina kuita sei hatina kubhadhara vataurire izvi takakutumira report sister tara vakakutumira report andizvo here forwardai ipapo kana muchiziva kuti foni iyi inogara isina madata bando andizvo here tipei imwe foni imwe mwana wechechi toisa ipo pagroup ipapo so that anotumira vamwe because financial information yechurch its public information haisi information yandochengeta ndega kana kukakura kure chechi andizvo here mwana wokupedzesera wepachechi ari kuassembly iri kugokwe handizvo here kusiya muchembo anofanira kuti aziva kuti dhora rangu randakabvisa iri rapa here anofanira kuti azvizivi izvozvo haisi information yekuti izvo ndichi tinofanira kuti tingoichengeta isu tichiti haleluya mhm. haleluya mhm. then at province level fdp is represented by the provincial leaders imi you actually members of the fdp full time members of the fdp ndimototimiririra handizviri kana kwatinenge tisiko ndimofanira kutoenda kuti tinopricha kuti izvoni okay ngatibisei mari yedu ye10 percent yechegumi ngatibisei mari yedu yekuvaka handizviri kana imi musingavaka handizviri kana iri 100 dollars ngayo yese yakaita se yakakwana then the other issue again ndeyekuti izvoni eh, paassembly handizviri kana mari yenyu yabhadharwa kana mari yabhadharwa iri 100 iri 100 rand kana 100 us inofanira kusvika kwatiri yakaita se yakakwana hakuna mutungamiri anotenderwa kukonvheta mari okuti izvoni no baba inini ndiri kuno kure hakuna mutungamiri unotenderwa kukonvheta mari ati zviri kuti ha baba eh, inini kwandiri kunoku eh, eh, handikwanisa kunditumire 20 us Eh, saka ndakukutumira mari yacho iri paeco cash handizvo here kwanzi eh, mumwe akatobvunza zvandi saka rate yenyu ichii ndaraiwo isu haite zvemarate so what we have done as fdp we have opened a nostra account with the zb bank zb bank rine network ndo bank i think rine network yakakura zimbabwe ino yese handizvo here eh, almost at district level there is zb bank hakuna kusina zb bank vanenge vaine challenge yekuti zvona hakuna zb bank handizvo munoshandisa mukuru mukuru aripo wani ari kumuvha mari inomuvha kubva kupi kubva kupi chero mukaenda as far as nzvimbo yakaita sechiteke tougoko iko handizvo here mukuru inenge iriko ikoko handizvo here mukonosvika pamukuru penyu motumira chi motumira mari mari tobva taita sei tobva taiwana kwete zvokuti anzi no kunoko hakuna mukuru hakuna bhengi saka naachikumira nditumire mari iyo iri ecocash So we've got a bank account ku ZB Bank. We also have a bank account at Cabs. Uh, eh, another option ndekutumira mari energy nemukuru kana ari marands abhadharo kuri kubedbridge andi zviri ngangotumirwa akaita se akadaro tokupai account kuti ende modhibhodza mari yenyu chii unodhibhodza mari pana kwete kuti mochinja mochinja mari i think ihave actually realized kuti almost every zimbabwe now andi zviri is a financial analyst marets yoziva rets unongowaziva ti munhu wese anenge achingori nayo chii achingori nayo eh, ret musoro then the other issue again pamunoenda kumaassemblies hanti vana vechurch pavanobhadhara mari munofanira kuvapa marecits so nhasi sisa tarimaina marecits okay so nhasi taita rombo rakanaka kuti maprovisional leaders muripo pano vanga vachinetseka neishu yemarecit books kuti marecit books tomawana sei handi zviri muchingobva pano sisa tari mavawana handi zviri sisa tari svudo marecit book akati eh, vanotokutengeaa vanotorinavo pano ende pavanokutengesa receipt book racho andizvo here vanotokupa receipt futi kuti tatenga chii e, e, e, kuti tatengesa receipt book its not like he private business nekuti hazvipirwe ma anonzi ma hazvipirwe machii mareceipt so munotopirwa chii munotopirwa receipt so now ndo chikumbiro chandanga chingoda ichochi chokuti izvoni chii when you go there as provincial leaders you are part of fdp you are going to preach word rokuti izvoni kune chinhu chinonzi chi kune eh, portfolio inonzi fdp and then fdp stands for finance and development portfolio it is just like another portfolio like a agriculture a mining what what what what but uh, ye fdp it represents finance and development That is mari neruako ndo basa redu iroro kungokolekta mari neruako haleluya haleluya haleluya so mamwe maportfolios we always encourage you kuti kana makuita finance dzenyu andi zviri munongoti involvawo tingopindawo mazviri andi zviri kuitira kuti mangwana kana makuzoti izvo nditaomerwa panapa tiri kushanda tese andi zviri Eh, munongoona kuti mari yacho iripo kana kuti chii kana kuti hapana but eh, mukashanda muri mega handizviri isusu pamunozotiudawo mari isinenge chingoti aiwa chii hatina so eh, im encouraging uh, treasurer madam treasurer vekuagriculture yo together nani nasister tari so that tinenge tichingoshanda tese eh, kuti kana mine excess money like 114000 enye handizviri pachinambo chekuti igare eh, munogona kuti izvoni okay mari yenyu ngatimboshanda izvi handizviri pamunenge mozoida will give you value for your money zvinenge zvangonaka wezvo zvandizviri ita aleluya aleluya aleluya then tachizodaro manje fdp ndiri kukwira nestructure andizviri so fdp at the office now we've got sister tari she's a full time employee ndiye anoshandira kuoffice kwedu anoita administration dzese dzemari Eh, ndianoshanda ari uchi kuoffice panumber 23 um, selu avenue and i always i would want to encourage you kuti munge muchisvika pachi muchisvika paoffice ipapo and then uh, tari shes an accountant she graduated from the university of zimbabwe so munhu anotoziva basa rake rezvemari and then pafdp we also have mamwe maportfolio members but eh, at the moment havapo izvi so havana kukwanisa kuya so we've got maportfolio members uh, in the traditional setup emameetings vanenge vachinzi macommittee members handizvo here kana maboard members so we've got maportfolio members and then of importance to mention tina baba zinumwe vari bedzi kusouth africa he is uh, the auditor the audit general vari mufdp so basa ravo manje nderekuti bvunza mubvunzo wana when you make mapayments is our auditor so we have introduced a system an online system a computerized online system yekuti izvoni for those in south africa kana kuti anenge ari kupi they are able to log into our system vachitoona matransactions edu so hatina kana zvimwe zvatingaite nemari because tinenge takatariswa nani naodita wedu vanenge vachitoona kuti mari yenyu yakadai like as ihave said kana muchifunga kuti pane mari yenyu isiri kufamba zvakanaka ndizveri kandai pagurupu kana muchinyara yenyu kuenda pagurupu andizveri tangirai kana kuna gs kuti ano gs pane 100 dollars yenyu yandakabvisa inini apa handisi kuiona apa andizveri because we are transparent because mukaona even at church level handizveri we encourage you to do that but mukazoona manje treasure achidai so achigarira mapepa kunzi no mapepa aya aiwa ndangu aya handizveri moziva there is a problem handizveri kuti mapepa chi anenge akavigwa kudai so handizveri zvinenge panenge pachitori nechi neproblem chiti haleluya haleluya haleluya ekuti mapepa echechi anenge akavigwa magemenzi andizvo kuti zvinhu ukada kumatsvaga uita sei haumaone tinenge tine dambudziko saka tiri ndizvo netransparent its very very very important even echurch level kuti mukakolekta 100 dollars andizvo here taurai vanhu kuti 100 dollars yatakolekta ine andizvo here this is what weave paid nechi ne100 dollars yedu Then tazobva ipapo now we have got my directors, we have got director Mugandani who is responsible for the projects. Pamunoita ma stands enyu, pamunoita ma drawings enyu, pane ma plans mamwe autori nawo andizvo here? Eh ndo vanoita chi ne ndo munofanira muchishanda nawo director Mugandani. Then kana mafambira ma papers e church mapapers estand handizvo here council yasaina you now have the lease agreement you now have matitle deeds hamusi maprovisional leaders kana resident pastors munofanira kuchengeta zvinhu izvo zvandizvo here mapapers iwayo anofanira kuuya kuoffice then unochengetwa nani nasister tari so that mangwana mukamuka musipo handizvo here it will be very difficult for the church kuti inotanga kutsvaga zvinhu kuti no baba ndanga vachengeta mapapers edu chichi but at least you've got an office ndinofanira kuchengeta mapapers echi mapapers echurch mapapers estand kuti neproperty yakati neproperty yakati neproperty yakati then we also have a director veprocurement eh, baba nhandi is not here ndo vanenge vachikuencourageai kuti pamunotenga zvinhu zvenyu tengai zvinhu of high quality kana mutenga cement yenyu tengai cement of high quality if youare not sure pamunenge muchitenga zvinhu zvenyu pakuvaka ndizviri check with him vanokubatsirai chiti aleluya aleluya aleluya then inini kufdp ndiripo sachairman kungoti ndingoisa zvinhu in order but otherwise mamembers efdp eh, ndimi akagara panapa changu kungoisa order chete ndingoona kuti okay izvi zvaenda negwara rakanaka here izvi negwara rakanaka here i think um,

Yes, sir. You might disturb this meeting. I thought that maybe, because now you have introduced the meeting to the owners of Province and Church. It's now an open meeting manje wamusangano wavhurika manje vasati vasumuka kuti vabvunze chairman zvavada kubvunza tange mataurira vari kunotizive kuti yanguva yekuti ezvinezvi musangano waopeni nokuti vamama makatiisira apa vese apa kuti vataura vataura vatisati gone kudzokera kuti kumba futi tisina kutaura kana tiri taudzwa zvizvauri chinhu chiri chedu saka chitirai kuti muchiti inini iye zvino isinawo an open meeting asita kutanga ana treasure vekuagriculture vanoda kuvhunza ngirini hapana munhu anorambidza kuti avhunze kucontributa nekuvhunza munhu ada kuvhunza and achipindurwa kana munhu atadza kupindura tomubatsira kupindura ichimatsorozoa ndapanzwisa pa eh, before ndaita open the meeting eh, director

Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ah, zvekutanga anoda kwazisa baba vetu dr bishop mabisa veva nezvigaro zvavo kusvika pane mukomana mudiki achabata mbiya paassembly ndozorangarira mai vedu amai mabvisa mabasa rawakabata kusvika pane mwana mudiki achaimbauzana paassembly zvizivisa ndoitwa zvare murerwa ah, muchandiregerera kuti handisi kunyatsotaura noda kuti ndakaitwa maoperation two ematumbu nechibereko sa patime yandoda kuti ndisimudze inzwi ndinenge ndakutorwadziwa Ah, chekutanga ndinoda kutaura nenhau yeagriculture agriculture yakasiyana nemamwe mabasa ese atinoita isu kwedu kana tiri kuagriculture eh, tine slogan yatoita yekuti izvoni kurima inguva nemazvo iko zvinezvi kana anga ari semurimi anofanira kunge atoone fertilize yake mumba atoone mbeu yake ane mushonga wake zvese saka ndisati ndaenda mberi chekutanga ndinoda kuti nditende baba vemash west vana baba mugore Ah, ndokumbirwa musimuke tongoti mashwese tichindobata mhondoro patakatanga kutaura patakatanga kutaura nyaya yekumunda handina kugodzera ndakaenda pamba Kana baba avo ndakangoita zviye zvekungotaura pafoni kuti baba ndikumbirawo gore rino tingori ine mumaprovinsi medu vana baba ava ngati vaombere imaona handina musi umwe chete wandakaupa kana fetrize

Marondera takaipa mafetiraiza nharira tikaipa mafetiraiza namanje hazvina kudzoka saka vana baba makaita henyu dai mukaraba makadaro garaipasi tinonzi kurima wana baba ndofunga vanogara kumusha munozviziva pana nababa chihwehwete vandandasiya handitovazivi ndinovaziva pafoni nababa simangwere ndinovaziva pafoni hatina patakabhoonana eh, vachiti amai toda kuri makotoni kuno asi vakazoita kuti kwakavanda mvura haina kuzokwanisa kuti zvirimwa zvedu zvibude handiti vana baba saka gore rino tati tingokumbira kuti vana baba kwamuri ikoko Vakanga vakarima nevasina zvirimwa zvinorimwa ikoko iko zvinezvi mafunda atobhadhara kupfuura chibage ende mafunda haadhure kurima mafunda tinofunga toda 5 kg per hectare ne3 bags dzefertilizer kurima mafunde chero tanzi tashaya hedu mari yekurima chibage chibage toda 7 bags per hectare 25 kg per hectare toda mushonga zvinogona kutikurira hedu nemamiriro akaita zvinhu but taa tichingokumbira kuti kuti tinzi sendi joni tizogona kuzikanwa nimwe zuva kana kuti tizoenda mumaofisi tichindomira kuti a ah, vedu vede pamai matipawo munda apa ndonge tabogonawo kuita zvataitawo ini gore rino kana pari pasepanharira tikutoda field day nharira izvozvo takatoisa lime tikatoroma tangomirira kuti kupera kwemwedzi uno takutoisa plant panharira tautodzvara saka ndaikumbirisa kana paine zvandasiya patimu yangu mondiwedzerawo inini ndaifunga kuti kurima hakuzi kungorima zigandanda remunda kana kuti 50 hectares tobva tati tarima zvinonzi rima padiki ukohwe pakuru inini kukaroi kwandinorima ndiri vemadhumeni iko zvinezvi vari kuti munogona kurima kubva pa30 hectares zvichidzika pamwe ende vakazviona kuti vanhu tainyepera kuti tikurima ma100 hectares haurimi 100 hectares vanogara kumushando funga unoziva kuti patinorima 5 hectares 5 hectares tikadzifida tinowana 5 ton or more per hectare saka panharira chete gore rino venharira totoda 25 tons chero zvikanzi zuva robuda nekupi 25 tons todzida panharira toenda mashbest mashbest tiri kuuya fetiraizi yekutangisa mwaka tikukupai kana ndichiti mash best ndikubatanidza kusvika mhondoro ini handisati hangu ndanyatsoziva kuti mgano mm, yenyu yakamira sei but inini kana kuri kuzanu pf toziva kuti mash best inobvawo kusvika kupi eh, eh. saka handina hangu zvakawanda zvekunyanya kutaura ndofunga munogona kutibatsira kuti zvichida ini ndandakapfega pa30 hectors zvichidawo imi kwenyu munogona kuti a ah, isusu tikawana zvikwanisiro toda kurima mahectors akati tobatsirana zvakwamuri vana baba maita henyu notenda director eh, ndofunga tese tiri kungozvinzwira gore rino iri we expect kuita zvinhu zvinoshamisa zvihombe kupfuura zvihombe saizvozvo eh, i just wanted to add a bit pa zvataurwa nadirector of education tisati taisa open and answer uh, segment saka kana ndisati ndavhura meeting saizvo um, takaenda um, kunoton ichokwadi kuti kuchikoro kwedu kune space yakati kurei space iyoyo kuiunderutilizer kuri kutoitika kuri kutoaffectika outlook yechikoro you see because munhu achiapproacha anotanga kuona garden kana tese patapinda muroad ino ndofunga mangozviona kuti handofunga patiri kuenda ndeapa muchingoona outlook iri papi iri panze so kunoton the biggest challenge kuti tiite horticulture kuda kuti kuiswe magetsi and magetsi ayo i was talking naengineer maraire vachitaura kuti kurudiwa in the range of about 3000 so isusu ndisu vanhu vacho ndisu st john yacho toda kuti isusu tikagona kubatsirana kuti agriculture patiri kuenda apo eh, ndaisaura nachairman ndichiti you know if we could just do one hectare yemapotatoes we could harvest eh, close to 20000 3000 yatiri kutaura tinogona kuiwana tikatodzorera kwatatora mari tikatoita kuti chikoro chedu chiende kupi chiende kumberi even outlook yechikoro inoimprova pakatanga kumaintainwa zvakanaka soda kuti patiri pameeting ino yanhasi ichocho tinofanira kubva pana padirector education tawirirana kuti our first protocol kunoton ndeyekukubatsirai kuti outlook yechikoro chenyu as agriculture tauya kuzokubatsirai kuita sei kuchiita scrouse up izvozvo i think eh, zvinotibatsira kuti even enrollment yamaa muchitaura even community itange kuappreciata kuti no mapostori aya vanenge vachinja manje vanenge vakuziva zvavari kuita sei zvavari kuita pamwe pacho like was telling baba gwashiro kuti handifunga kuti zvakaoma kuti tingomungoita plan yekuti vanhu vangoenda vachidiridza vachigadzirawo maflower bed kungoti pangove neoutlook pasangoita kunge pari deserted izvozvo zvinogona kuita kuti progress yenyu ite futi ite irambe ichidzoka kumashure eh, thank you chairman ndanzwa muchitaura nyaya yemari kuti mari inoda zveshuwa inoda eh, monitoring iri iri serious and panodiwa transparency right from kwabva mari kusvika kwairi kuita se kwairi kuenda hedu isu hatizofanira kuzonyatsotarisa kwayapfuurira because inonzi ukapana left usatarise na, na right ndizvo so eh, isusu our, our part is to make sure kuti fdp is financed i think izvozvo ndo zvinofanira kuita our biggest homework manzwa director achitaura kuti we want to do at least 30 hectares but hatitoda kuconcentrata nechibage chete sezvandataura kune masmall grains akawanda ana zviyo mapfunde eh, anonzi eh, mhunga zvimwewo zvatinokwanisa kuita kumaprovinces kwatiri so nendichiexpecta kuti baba vachodza kana madzokera kupfungwe imimi ndimi endai munoidentifya kunoitika panonyatsorimika chii mapfunde pai pai motitaurira nekukasira and also mobilize vanhu kupi ikoko manzwa eh, chairman vataura kuti we have an administrator which means zvinhu zvedu zvese must be central ndizvo so mari dzatinoda kureza this time around chairman through you yes tira kuti kuprovince kwenyu ikoko mari yamunenge maunganidza ngaiuye through the administrator the administrator natreasurer voita work hand in, in hand vachitambidzana mari so that transparency yamamitaura iye pagrupu pakangonzi harare province kwakabva inofanira kungoti nyangwe naadministrator anofanira kunge nyama yema 30 dollars isaite kunge zvaitika apa kuti handisati treasure rakuti handisati ndakuziva ino zvataurika pakazara vanhu umwe munhu anenge atomiskota kuti ah, saka ndofunga pane zviri kuitika nemari sei treasure vanonoka kuziva kuti zviri kuitika so we want to put that system kuti harare province eh, provincial leader mutoripo whatever mari iri kuuya kuagriculture ngaiuye through the normal system inouya nemari treasury agriculture kana izotora mari ngavatore mari kwainenge yaenda kwairi safe kwese kwatiri kuona tese kuti no kwapinda chi 2000 or kwapinda 100 eh, dollars i think izvozvo zvinenge zviri safe for for everyone ndizvo na ndichadzoka kwamuri director ndiri kungoita ponda eh, pamamamamama issues aita se araiswa vanhu vachitaura saizvozvo so i think patawa pa i want to open the meeting uh, before i give uh,

maybe director handisi kuzokubvumira imimi kuti mutange kubvunza Um, I'm sorry. Um, kuna zvazviri kuna kuna chairman kuna chairman ndati kungoda kukumbira kuti eh, mataura nyaya transparency thank you very much tokumbirawo kuti muma muma assemblies muposte either moposta maaccount numbers kuitira vanoda kubhadhara tithe yavo straight to the bank moposta maaccount numbers munhu anenge akuzongonoproducer kuna kuna um, kuna pastor kuti o oh, kana kuna treasure kuti ndakabhadhara tithe yangu this is my proof of payment mazuva ano zvinhu zvandakastereki zvese zvinongodzoka kuti mm. pakabhadharwa mari yakati saka munhu anenge aine proof of payment that was my contribution then also pane pane pana ndakanganwa pameeting yataita nhasi takwanisa kuraiza 216 us dollars yandichapa yandichapa kuna sister tariro today ndichiitira nyaya yekuti zvaitika panapa nhasi at least zvoenda towards the costs

Ndijana ungoti kusazonyanyisa. Thank you, thank you. Right, um, right, um, um, regai ndivhure musangano nditi vane mubvunzo yavo tingoita about a brief 10 or so minutes the question and answer and then ndozoita hand over to you sir uh, pane vane mubvunzo here haleluya ine handina mubvunzo ndakutanga kukwanisa baba

ndotenda eh, ndandine point akaita kuraisawo uh, in support for this program kumamisha tine zvinhu zviri kufandwa negovernment Eh, ndandichikumbira support kubva kwamuri inoita access yekuti kana tine munda toenda through kuna the farming system domain direct tine munda wedu une mectex akati towana access yekupiwa zvinhu zvinoshanda kumunda kwedu uri sewe chechi izvozvo mukatibatsira kudaro zvinhu zvinorerutsa kazhinji basa redu kumaprovinsi ndatenda hangu amen haleluya haleluya eh, ndachida kutsigira eh, zvambotaurwa nachairman but ndachida kuti pamwe pane zvimwe zvisina kuzonyatsonzi jekesei pamwe ndakuti kunzwawo kana vanga vari padhuze nevangu vachihumana humana but handina kuti handisi kutaura kuti vapi e, pa, pane pasina kunyatsoitwa clear kuti mari kana like handiti harare province handi ndizvozvo zvaku zviri kuedza kutaura kuti toti paya pa marequest kana kuti ma30 dollars handi ndizvozvo ma30 dollars iyaya since pataurwa futi kunzi sister tari basa ravo richiri nani handi ndizvozvo mari haichaende kuindividual yaku munhu wese kana iri mari yeagriculture hanzi yakuenda kuna e, admin but kana mari yakuna admin zvakureva kuti panoitwa kana akaunti yekuti harare province ani ndizvozvo ma30 dollars enyu anenge akanyorwa nyorwa nyorwa nyorwa nyorwa nyorwa nyorwa imimi vekuagriculture mune muchitoziva kuti kuna admin tine thousand yedu kana mukada ona notora kana notenga fertilizer kana chii since pari kungotaurwa nyaya yetransparency ane ndizvozvo munotoitawo futi requisition imari yenyu kungobvisa henyu muhomwe muchisa umu but munotoenda futi kuna fdp kuti mari yatakakupai 30 but tiri kuda futi kunotenga chii fertilizer because treasurer atotaura akunyadzisai atoti hatisi kutomboziva kuti mari yacho iri kupi kana saka zvikutorawa kuti sezvataura kuti vamwe vanhu vanenge vakufunga kuti saka mari pane akaidya here pane yakaita sei nokuti mari yaifanira nge ichingobatwa kupi natreasury saka pane zvino mari ikaenda kuna admin kutongovhunzwa kuti naye admin harare province ine maus dollar mangani anofanira nge achitongoziva at the end kuti harare province ine thousand hameno pamwe pamwe chairman wa pamwe havana kunyatsozvijekesa because pachazoita confusion yekuti ah pamwe tichazoendesa kana kuti tichazoti zvangorova kuti kana tiri pameeting pakadai so munhu angobvunzwa nzi mari iripo imarii ndengoti iripo already patoratidza kuti maybe pane mari yakakolektwa isina kusvika kuna kuna treasury plus trezhara kana angadai angovharavharawo hake soni trezhara ake ndizvozvo kungoti eh, pane mari ichiri muroad noti kuti handisi kutoziva zvakutorewa kuti haisi kutozikanwa kana yakazongoshanda manje pamwe imwe mari was church mari yese inobviswa nemwana wechechi pamusoro ibaba ndizvo imari yechechi whether imari yechema whether imari yechi it has to be accountable for muri panzwisisa mari inobviswa nemwana wechechi wemumagemens to the last cent kuno kwava kudiwa receipt rinototi receipt tazotenga upfu hwe5 dollars hakusi kwekuti aiwa ndazowana upfu hwakachipa but vakanganwa ndipa chireceipt any cent zvakureva kuti mari yese yanzi yakuenda kuna admin mari yese chero mukaita contribution kana akaita sei yese admin anotongoziva kuti kana iri harare province ine mari yakati asi tichazowapa mari yacho ameno nirini apostle manzwira andaita zvavakaita vakakumbira kare kudare kwamuri imi vakuru echechi kuti tida kugadzirawo akaundi yatinovhura inonziyo account yeagriculture ndobva maiwa maivhura muchibetserwa na namadam bako eh, ndobva e, mawana mavhura account yenyu ine masignatories amunofanira kutaura ikoko munofanira kuudza vanhu kuti masignatories ndiyani imomo ndo mune mari yamanga muchiitaura kuti masara 140 something kunyeba oh. handifunge kuti apostle pangava nenid yekuvhara that account inoda kuti irambe iripo apostle zvaari kutaura kuedza kutaura kuti account iyoyo iripo mari ngadzive centralized zvichireva zvataurwa futi namadam bako kuti iwo nehanzvadzi yangu kuti kana munhu nemunhu zvatakaita sokuti ini ndiri pano ndonguva nenhamba dzamabhiza dzekukeshi ndotumira eh, 10 percent yangu yepoya kana 10 dollars izvozvo tinoda kuedza munoziva mapolicies atiri kuita panapa tiri kutogadzira mapolicies echechi ekuti bishop vachazinga vakuya kuzotora chechi inei varege kuva muguma guma varege kuva mungwavi ngwavi varege kuva muboora ngoma handozvo here tirogadzira document richamanija vanhu vachauya mushure mani medis handitiri kuona zvafana zvandakaita kutendeezva now im 60 years old mukandiudza kuti ngatiite zveclimate change ndogona kuudza kuti kana makatarisa mufua kuti ndichaita here dzimwe fomadzi chandinosorooregera kuidza moto chii ini handisina mazuva akawanda panyika but we prepare the climate change for the next coming generation so ndanga ndichionzwa zvekuti vanhu apostle kuti akaunti ye inogona kunge iripo but chikumbiro chevanhu vese vari panapa netransparent yatiri kuona iri kuitwa nachairman chwara inogona kunge tisina kubvira tamboiona muupenyu hwedu zvanga zvakanaka kuti chairman chiwara ka being the fdp chairman zvinoona kuti vari kumanaja finance and development maportfolios edu ose vange vari accounted for and vari munhu ane signature iri pai iripo kuitira kuti kana dai agriculture munogona kungoronga muri two muri three pakuwirirana kwenyu vakunzwirai tsitsi kuti imi matezvara vakatovandoruma rondera kutaura kuti handiende kana asina mari kuniko kunochema chete kuti mukwanise kuvhara atezvara toende ndokumabhururu enyu amunoichigara nawo miti pakujairana kwenyu motora mari yecheche isingafa yakauya ndakazviona ini pabudiro zvakaitika munhu akapiwa mari yechechi ndobva avhara mapurisa ndobva atiza ndobva enda zvinozva kusouth africa south africa haana kusokupinda muchechi akabva asokupinda mubhawa kuno kumari yechechi kuti ikwanise kuti vanhu vakamupa mari vachiwirirana paushamwari hwavo vaise mari muakaundi yechechi hapana saka apostles ndo zvavari kutaura exactly ndonge hamuna kunyasonzwa zvavataura bcause vataura vakamira chairman vanofanirwa kuti vange vachiziva plus na zvakanaka kuti iye zvino izvi tatenge tichiitozvitaura kuti iye zvino izvi hapasina time yekuti inini ka ndichazotaura hapasina time yekutaura bcause ndangogara ndichingotaura pamwe chete tibatsirana kuti ngatigadzirei marisiti ekuti fana zvakaita iko zvino izvi kana tichinge tachema tikakumbira kuti veduwe tiri kukumbirawo madhora dhora eagriculture paassembly pega pega ngapave nereceipt invoice book and am not receipt book inorisita mari yekuagriculture hanizvo here yongobvako mari yeagriculture ichinanga direct kuenda straight kunopinda maakaundi echi akwete fdp nokuti imwe mari iyi hamuna kunzwa zvataura nachami toda kuti muteererese eh, muprofita eh, isaya 5 number 13 vhesi mukati inotiyo vanhu vangu vapinda muutapwa nemhaka yekusaziva vapera kufa machechi ese ane vanhu vano vanoenda kumabasa chaivo but havana njere dzekumboshandisa njere dzokugara pasi kuronga kuti iyo chechi ino nhasi mangwana chazinga akaita sei noti chiporofita chekuti atete vairwara hachizo chatiri kutsvaga kusenjoni isusu hatitaura nyaya yatete vakafa vasina kurorwa isusu Tinotaura nyaya yasisiri ari pano kuti aroorwe. Saka tikatora makore tichitaura zvemunhu akafa asina kuroorwa mopa mhaka munhu akarara isu tine mitupo inonzi anaofa wanaka what does it mean? We don't talk about vanhu vakafa. They are already dead. Vakatozorora. Vapenyu ndovanoda kudya. Ndovatozi St John tinotaura nyaya yevanhu varipo vakatarisa kwavari kuenda kuguva ravakatarisa kwete kutarisa kuguva remunhu akafa saka akaunti iyoyo iyoyo mari ikasongopinda bcoz mari iri kutaurwa naachwara hati mazwa statement yavataura kotai mazwi vati ivo zvino mangwana sukara mangwana mukaenda imimi munosongosvika fertilizer yakakwira kupfuura price yanasi zvino mari yenyu iyoyo kana yaramba yakarara irimo munozoita sei takusenza the word gimmick ehe kata takohwa kachivaka muda kunzi good boy here negmb muchipiwa marara anonzi maboni hameno kana muchiteerera vanhu vanenge vachitaura isu tinoteerera muda kunzi good boy here kungotora kotoni yese mungopa zvenyu makotiko ko kana vana vechechi vabhadhara maus dollars hanzi musazoaconveta kuti tumira mabhondi hanizvozvo here maus acho anoenda kupi motora maus mosongo mokonokanda munosoro akaundi mari ka inofanira kuti vakomana vakatomari anoziva ka nezvefinance how do you play with a dollar to become ten dollars that one can be done even hausi ugood boy mazuva ano mari haingoiswa yese mubank Mresa Bank for the purpose of transparency organization change one but mari nairi hard cash yakanaka kuti itambwe naye nevanhu vanoziva zvemari ndosaka takabvisa vanhu vasingazive zvemari tichiisa vanhu vanoziva zvemari vanaziva zvehondo takavatoisa kusecurity hanizvozvo here saka hatizoda munhu akafunda ticha kuti aende kugedhi hatidi kugedhi ngakuenda kumana jamba nasunza vasimbi munovasunza masimbi tokuisa kugeda kwakubata bolpen ukapfeka magras education tokuisa movies we don't debate about that so mari iyo akaundi iyo inofanira kufitwa inofanira kufitwa nefdp mari yese ngaende inowira kufdp but inofanira kunopinda itozikanwa kuti mari iyo ida kuiswa musefa kubasa kuofisi mari yemarara yatinoyatoiziva kuti marara aniyozvo here inofanira kupinda maakaunti